Tnejn. Simon kapaċi jpinġi u jikteb biż-żewġ idejn, tax-xellug u tal-lemin. Kultant anki wara li niklu jaqbad karta u jibda ipinġi. Aha.
Tnejn. Tnejn iż-żewġ titfal ta' Simon, Grek u Zek. Tnejn ukoll Huwa n-numru tal-bieb tad-dar ta' Simon f'Ħallija. Tlieta. It-tielet u l-iżgħar minn tliet aħwa. Din oħtu Diane. U dan ħuh Richard. Simon l-iżgħar wieħed tal-familja.
Konna close, konna viċin ħafna ta' xulxin. Ovvjament, sta' tfalli konna konna mqarbin.
Dejjem flimkien. Jiġifieri jekk tgħidli semmili xi memorja li kont ma' Simon, ngħidlek il-memorji tiegħi ta' tfulija tiegħi dejjem kont ma' Simon. Tlieta.
U tlieta wkoll id-drabi li gradwa Simon fil-liġi, fl-istudji Ewropej u fil-liġi internazzjonali. Tlieta. Tliet snin kemm għandha żmien ġipsi. It-tifla propjament mhux tifla tiegħu, hija l-kelba tiegħu, imma tant inħobbu aħna. Ma nindirizzawhiex bħala kelba, bħala annimal, imma nindirizzawha jew l-pupa tagħna jew t-tifla tagħna.
Erba, kemm il-darba rebħu t-tazza tad-dinja it-tim favorit ta' Simon, l-Italja. Seba. Ta' seba snin, Simon jagħmel il-praċett. 44. Simon twieled fl-1969 u għandu 44 sena. 16. 16 sena. Ekkellu żmien Simon meta kien tiġa għal l-oħtu Dajen li rrit jaħdem biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għat li għallu rissa wara l-kors tal-liġi int fix-xaħ tispeċjalizza u kien għalli fl-Ewropa Tul l-Ewropa jien x'inhi? Dak iż-żmien kellna Sixteen, mbagħad qalli li Malta qalli tidħol fl-Ewropa, qalli u u jiena fuq dak ħa nispeċjalizza. Għadtlu mbagħad għadtlu x'jiġri jekk Malta ma tidħolx, għadtlu speċi you throw it all away ma ma m'għandekx xejn imbagħad daqshekk. Qalli le le qalli daj qalli xi darba Malta ħa tidħol fl-Ewropa. U dik qatt ma ninsiha.
In-numru wieħed. L-ewwel, L-ewwel ta' Mejju 2004, meta seħħet il-ħolma ta' Simon Busuttil li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Disa. Simon jagħmel disa snin membru parlamentari Ewropew. Erba. Ħadem għal erba' snin fl-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Unjoni Ewropea Il-Mick. Jiena dejjem għedt li Simon kien wieħed min-nies li għen ferm biex meta ġejna u xi mbagħad għamilna referendum, ir-referendum għadda biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. 600.
Iva, Simon Busuttil mar aktar minn 600 darba fi Brussell. 29. Il-numru ta' kampjonati li rebaħ it-tim favorit ta' Simon il-Juventus. Zom, zom, 29 jew 31.
Asna, asna, asna f'nispjega jien kif ħarġu mal Juventus, għax jina jina dejjem nħobb l-Ingliżi aħna. Abbiamo l-kwor. Fil-fatt meta jalabu l-Manchester u jitilfu tarhom biċemplu li ta'
Erbatax. Kellu 14 sena meta mar il-Belġium f'Hazel jara l-finali tat-Tazza taċ-Champions bejn Liverpool u Juventus. Loba

L-ammont ta' voti li Simon ġab fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew. 10,000 vot aktar mill-elezzjoni ta' ħames snin qabel. Rekord ta' voti li qatt ġab kandidat f'elezzjoni.
Meta mbagħad wasalna u tħanna fl-Ewropa niftakar battalih, għetlu Simon, għetlu issa rridu nażlu kandidati biex imorru fil-Parlament Ewropew, għetlu u int rridi tkun kandidat. Għalli xinu? Qalli mela jiena se nġib il-voti. Għetlu inti tiċċajta, għalli tiċċajt int, għalli mela jien se nitla. Għetlu ħanajlek. Għetlu għamilt eh, kalkolu mentali, għetlu bej wieħed u ieħor għandna 240,000 eh, votant Malta, 160 ġi 40,000, għetlu niggarantilek li taqbeż l-40,000. Għalli qed tgħaddi żmien bija. Għetlu mux għanna d dizmin bi, għetlu Simon se toħroġ, għetlu taqbez l-40.000. Fil-fat ġib kważi 60.000 eh, vot kien.
802. L-ammont ta' voti li kiseb Simon biex ġielet kap tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Simon Busuttil għadu kif ġielet is-seba kap tal-Partit Nazzjonalista

Simon huwa s-seba' Kap tal-Partit Nazzjonalista. 68. 68 persuna fil-ġimgħa. L-ammont ta' persuni li vvutaw Labour u li Simon Busuttil irid jikkonvinċihom jivvutaw PN.

Jiena, f'isem il-Kummissjoni Elettorali, niddikjara 'l Simon Busuttil elett bħala l-Kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista.
Bdejna nħarsu ħafna u nibku l-iktar imma. Bdejna nibku ħafna. U nagħlqu l xulxin konna jiena l-mama u l-papa u t-tfal tagħna u hekk.
moment, moment speċjali, spiċċajna nibku kollha kemm aħna. Kien moment emozjonali ħafna. Fej għalkemm isek tkun qed timmaġina se jiġri xorta, toħroġ dik ix-xi ħaġa minn qalbek li tafasilek. Ejjew flimkien nerġgħu nagħmluh fuq kollox partit rebbieħ. Grazzi ħafna minn qalbi.